Тәүлекнең хәерле сәгатендә кайнар сәламнәр юллыйм, дусларым. Мин Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының авторы һәм алып баручысы. Дусларым, без бүген Яшьләр сарае сәхнәсендә янәдән сезгә бик күңелле, бик нурлы репортаж эшләргә килдек. Әйе, бүгенге безнең кунакларыбыз безнең эстрадабызда үз урыннарын алган матур парлы дуэт. Алар җырлыйлар, алар шигырь сөйлиләр, алар башкалардан Нәкъ шул үтә дә хисле, үтә дә ягымлы, талантлы һәм үзенчәлекле булулары белән аерылып тора. Безнең кунакларыбыз бүген конферансье билгеле танылган алып баручы артистыбыз Алмаз Мирзаянов һәм сылулардан да сылу, талантлы Зөлфирә Шайдуллина. Дуслар, әйдәгез бергәләп инде без гадәттәгечә сәхнә артларына һәм инде сәхнәдә, залда булган бөтен матур күңелле күренешләргә сәяхәтебезне бергә башлап җибәрик. Сез әзерме? Мин әзер. Алайса киттек.

Ул сәхнәдәге пәрдәләрен дә ача, яба. Мондагы теге сәхнә күренешләренә дә үзе җаваплы. Ничек хәлләр, гомумән, Алмаз? Әйбәт, Аллага шөкер, әйбәт.
Бу хәтлек эштән башларың әйләнеп китмәдеме әле? Әйләнә инде, йоклаганыбыз да юк. Менә килдек бүген. Булдымы әллә? Хм, не хочу больше. Әйтәләр бит, яхшы булсын дисәң, үзең эшлә, диләр, шуңа. Тагын ашабыз, ябабыз инде. Алла бирса, менә киләсе килүләребезгә яңа шторалар да куерлар әле, может, монда. Без ябыла торган. Без дә өметләнәбез, инде шушы матур сарайларыбыз тагы да ямьләнер, күңелләнер һәм инде безнең артистларыбызга уңгайлыклар артыр дигән теләктә калабыз. Ә без булганына рәхмәт әле, булганына шөкер. Менә бик тә яттык карантин вакытында, и бит шул вакытта бик күңелсез иде. Шуңа күрә монсы өчен дә бик рәхмәт кенә. Әйе, без дә бик сагындык инде сезне, артистларыбыз. Сагынып килдек, рәхмәт.
Гөләшәүләрне.
Сагынып килдек, яратып килдек. Менә матур концерт куярга кирәк хәзер. Әлегә без алмазны сатабыз, аңа әзерләнергә кирәк. Һәм инде сәяхәтебезне сәхнәдә, сәхнәдә безнең кемнәр бар икән, сәхнәдә дәвам итәбез. Да инде үзе чибәр, үзе шул тиклем нурлы, үзе шул тиклем талантлы безнең Зөфәр әкәебез. Хәерле кичләр. Ниһаять, без инде бу очрашуны бик озак көттек. Ниһаять, без бүген Уфада. Без дә сагынып, сагынып, сагынып көттек. Зөфирә, менә мин сезне әле Instagram челтәрләреннән генә күзәтеп килгән идем. Менә чын барлыкта сезне күрү белән сезнең күзләрегез менә бер алдам Хинстан артистларының Күзләре кебек шундый тирән, шундый кара, шундый чиста, шундый матур. Минем э, шундый э, бер ситуация булган иде. Мин э, шундый зур бер мероприятиедә чыгыш ясарга туры килде миңа һәм Әзербайҗаннан кайткан иде кунаклар. Һәм миңа э, шуларның представителе килде дә, а можете спеть нам наше, ди инде. Мен әйтәм, так я и свою пою, дим инде. Мин татарча җыр, народный җыр җырлыйм. Нет, наше, наше спойте, ди инде. Мен әйтәм, я свою пою, дим инде.

Азамат, кая икән ул? Ул урамда бармыймы? Азамат, Азамат. Ничек бүгенгә әзерлек? Кәефләр ничек? Ой, без инде дөресен генә әйткәндә, мин һәрвакытта позитивта булырга тырышам. Әмма без бүген бөтенләй йокламаган килеш, шуңа да карамастан, без бу очрашуны әйтәм бит, бик озак көттек һәм 100% э, түгел, 200% үзебезнең бөтен көчебезне, бөтен булган энергиябезне чыгарып салырга менә әзер инде. Инде күптәннән әзер идек. Менә бүген ниһаять килеп җитте бу көн. Аллаһу шөкер, Аллаһу шөкер. Сезнең күз карашларыгыздан, хәрәкәтләрегездән күренеп тора инде, сез 1000%-ка әзер тамашачылар алдына чыгарга. Ә менә программага килгәндә, Зөфирә, э, аңлатып китә әле, бүген сез шушы программагыз белән халыкка нәрсә аңлатырга телисез? Э, нинди тема ачыклыйсыз? Кеше безнең концертка килеп, э, русчалап әйткәндә, душой ял итеп кайтып китергә тиеш. Без менә нәкъ шуны э, аларның бер менә элеккеге вакытларга, балачак вакытларына үзләренең кереп китеп, шул э, үзләренең иң эчкерсез, самими вакытларындагы эмоцияләрен барсына менә без бүген күтәреп алып, чыгарабыз һәм шушы җырларыбыз аркылы элеккеге җырлар, яңа җырлар, элеккеге җырларны яңача әйттереп җырлау. Менә бөтенесе дә була бүген. Үзебезнең җырларыбызда, иске җырларда э, әйтеп киткәнемчә, барлык эмоцияләрне бүген чыгарга тырышачакбыз инде без, Алла бирса, Алла бирса.

Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезнең каршыгызда зур ышаныч белән һәм зур теләк белән мин аны конферансье дип әйтәм. Танылган артистыбыз Алмаз Мирзаянов. Җырчы дип әйтмим, чөнки ул никтер үзен җырчы дип әйтергә кушмый. Юк. Шулаймы? Менә шуны аңлатып китәле тагын безгә Алмаз. Э, Җырлаганын ишеткәнегез юкмы әллә? Бар. Бик яратып тыңлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Ул э, җырчы сүзе бик зур сүз. Җырчы дип Илхам абый Шакиров барында Әлфия апа абзаларында атлаганнар. Бик күп бөек җырчыларга да шундый ук җырчы исеме. Һәм Алмаз Мирзановка да шул ук җырчы исемен тагып йөртү бер дә дөрес булмас дип уйлыйм мин. Чөнки тавыш мөмкинлекләре, тавыш киңлеге, э, тональность ягыннан, тембр ягыннан һәм мелизматика ягыннан, моңлылык ягыннан алардан Бик күпкә калышам, ләкин мин, ничек дип әйтим, бу өлкә миңа әлегә кирәк. Миңа үземнең фикеремне әйтеп җиткерү өчен, нинди эмоцияләрне сөйләп кенә, шигырь белән генә әйтеп бетерә алмаганда, мин җыр белән шулай матур иттереп тапшырасым килә. Ләкин җырны тыңларлык иттереп түгел, иң беренче чиратта,

Ел, менә шуны сорыйм дигән, елаганың бармы? Шигырьнең, шигырьнең уртасында күңелем тулып токталганым бар. Мин аны тамашачыларга сиздермәскә тырышам, ләкин озын пауза итеп кенә уйларлар дип уйлыйм инде, ләкин күз яшьләре бәреп чыккан моментлар бар. Менә шундый 100 дә 10 килолы мужик булып, 2 метрлы булып басып торсам да, андый моментлар бар, чөнки Залда залда кайвакытны мин аларның ачы язмышларын белгән тамашачылар утыра. Алар аркылы үткәрәм. Менә Эмиль Семович хат тола мин хәзер китте. Күңел тола шулай дип әйткәндә, чөнки конкрет кешеләр күз алдына килә һәм менә хәзерге мизгелдә дә әле күптән түгел генә үз диярларын югалтканнар, балаларын югалтканнар, үз-үзләрен югалтканнар да бар тамаша залында. Шуңа аларның күзлегеннән үткәчтен күңел тула инде. Әле дә сөйләгәндә күзләренә яшьләр яшьләр тулып тора чынлап та менә ничә метрлы 2 метрлы метрда 89 э, биеклеге метр 89 аллакаем килограмм әйтмик инде синең бит буең булгач инде килограммнар турында үзең сүз кузгаткач ишетеп калдым э, сер итеп кенә ишетеп калдым э, марафоннарда утыргансыз икән зөлфирә белән Мин э, шундый... утырмадым, Зөлфирә утырды һәм ул, оказывается, менә бер ел илән э, гаиләле тормыш булу дәверендә әйтеп бирә алам. Гаиләдә хатын-кыз диетада утырса, ират автоматически диетага утыра икән ул. Әле аны кызык шул хәтле хатын кызның диетага әзерләнүе. Берсе көнгә диета ашый башларга кирәк дигән режим кабына. Бер ике көн дәвамында әйбәтләп кенә тутырып куялар да матур булмаса да инде сез. Анан понедельник иртән все диета

Нәрсә әле ул? Пушкадагы егетләр алар кайда икән? Әйдә әле Алмаз турында әле үзе күрмәгәндә, үзе ишетмәгәндә серләшеп алыйк әле, Зөлфирә. Күптән түгел генә бит инде сез гаилә корып җибәрдегез, әйме? Ике ел инде үтеп киткән, күптән түгел дип. Без Алмаз белән бер дүрт ел элек инде очрашып йөри башлаган идек. Соңыннан ниндидер сәбәпләр аркасында, шул кеше сүзе булган микән инде, неуверенность булган микән, юлларыбыз аерылды. Һәм Ел ярым вакыттан соң без яңадан кавышып киттек. Аллаһ шөкер, әти, әни. Әтием белән танышып калды, менә әле сөйләшеп торган идек. Мин бик шат Алмазга кияүгә чыкканым белән. Алмаз бик тырыш, бик төпле, бик э, ничек дип әйтим, үз сүзен әйтә белә торган кеше бу бу вакытта, бу вәзгыятьтә дип әйтим, үз сүзеңне әйтә торган, әйтә белә торган, дөрес итеп үз фикереңне җиткерә белә торган кешеләр бик азалар. Шуңа күрә минем ирем, минем терәгем. Аллага шөкер, без шушы концерт юлларын, шушы тормыш юлларын бергәләп атларыбыз өбентләнеп, мин мин Алла теләсә, Алла теләсә, халкыбыз белән, тамашачыларыбыз белән бергәләп ала бирсә. Амин.
Зөлфирә, ә менә син үзеңне иҗади яктан Алмаз белән кавышкач, ничектер яңарак, яңарак сулыш алып ачтым дип әйтә аласыңмы? Әлбәттә. Ул миннән күпкә акылрак дип әйтсән дә гел ялгыш булмас. Мин барыбер дә теге шаярак дип әйтсән дә дөрес булыр. Әле ул вакытка Алмазга кияүгә чыкканчы барыбер дә әзрәк җилләр уйный иде башында. Менә безнең минем шундый период булды. Э, алмазга кияүгә чыкканчы һәм алмазга э, алмазга кияүгә чыкканнан соң дигән мине ничектер э, синең тормышың ике өлешкә бүленде өлешкә бүленде әйе Дөресен әйткәндә, әтигә кадәр һәм әтидән соң дип тә әйтсәм була, чөнки менә безнең мине тормыш китерде дә менә шулай иттереп алып селкегән кебек булды. Зөлфирә уян, взрослый жизнь началась дигән шикелле итеп. Һәм дөрестән бер-бер атлы шундый э, ниндидер әй- менә серьезный серьезный ниндидер адымнар ясарга кирәк булды, бөтенесен үземә уйлап. Э, алмаз әйтәм бит һәрвакытта минем терәгем алмаз мин ялгышкан вакытта һәрвакытта мине төзәтә мин аны беләм ул миңа э, яхшы ният белән бу фикерләремне үз фикерләрен миңа аңлаткан мин барыбыз да үземчә эшлим инде әмма алмазның әйткәненә колак салам әлбәттә мин э, әзме күпме инде хәзер сәхнәдә үземне культуралырак иттереп сөйләшергә өйрәндем дисәм дә дөрес булыр мин барыбер да авылча рәхәтләнеп ну чё дип әйтергә әйтергә могла рәхәтләнеп

Гел бер сорау, бер гел бер җавап бирәсе килми. Инде э, соңыннан Алмаз әйтә, менә Зөлфирә мине күрде автобуста, мин аңа эндәшүем булды, Зөлфирә обморокка авылды да егылды, шуннан соң бер нәрсә хәтерләмим, ул миңа кияүгә чыкты дип әйтергә ярата инде ул. Ә дөресен генә әйткәндә, мин ул вакытта Алмаз белән танышкан елны Рифат Зарипов төркемендә эшләп йөри идем, җырчы буларак. Өстәмә җырчы буларак инде һәм э, автобуста барганда Алмаз э, Рифатка булыша иде экрандагы рәсемнәрне ясау, сүзләр чыгартыру буенча. Шунда мин Алмаз сөяш барган идем, әйтәм, шундый зур гәүдәле мужик, үзе шундый э, менә теге сабый балалар шикелле инде менә бер катлы бигрәк мәйтәм бу нинди кеше икән соң бу дип шаккатып менә авызына карап шулай иттереп аптырап бардым инде мәйтәм бигрәк Бала күңелле кеше икән бу, дип әйттем. Ул дөрестән дә Алмазның күңеле бик чиста, аның беркайчан да беркемгә начарлык та теләми ул. Усал, мин бер нәрсә әйтмим, әмма э, каты итеп тә әйткән ул. Ир кеше шундый булырга тиештер инде ул дип уйлыйм мин. Салават күпери тизләре, Кузга далы ята күзләре. Тормышта күперләр, күперләр булсын. Менә Менә шул столбларга гына карасагыз да, болар барысы да без икебез бергә уйлап чыгарган әйберләр. Ниндидер һәрбер багана монда ниндидер мәгънәдер әйбит. Ие, ие. Бу Салават күпере төсләре дип э, әйтәсе килде инде безнең, әмма монда җиде стойка, безнең Салават күперендә дә җиде төс. Менә концерт барышында шушыны бик әйбәтләп карасыз, аңларсыз. Безнең гомеребез дә җиде төстән бара дип әйтәсебез килә. Концертыбызда да нәкъ менә э, гомернең Төрле чорлары була. Куе кара вакытлары була, кызыл төсләре була, ал төсләре була, зәңгәр төсләре була. Менә шуларның һәрбер төсне, э, гомернең һәрбер чагылышын без менә шу концертыбызда аңлатырга тырышабыз, Алла бирсә, Алла бирсә. Инки. Ә юк, инки етми.
Бер, бер генә күп тот, бер генә күп тот. И, инки, бер генә күп, пожалуйста. И, мин, мин безнең не башламас. Мизгелләрне бер генә куплет җибәр дә, мин попробую, билеп була или юк. Дуслар, тагын бер тапкыр сезгә сәлам юллыйм. Шушындый матур салават күпере астыннан сезгә салават күперенең һәрбер матур төсенең э, иштәлеген, нурын бүләк итеп. Менә әйдәсем килә, бигрәк матур кызлар басып тора. Ул киемнәре, ул кул чатырлары да бит инде шундый салават күпере тематикасында хәерле кичләр сезгә беренчедән кызлар хәерле кич исәнме сез сез инде безнең алмаз мирзаянов һәм зөфирә шайдуллина төркемендәге биючеләр буласыз инде шулай бит әйе аңлатып китегез әле кызлар беренче чыгышыгыз тагын бер кыз оныттырга ярамый монысы чөнки башкортостан кызы кайсы районнан әле федоровка районыннан менә сөйләшегез Эй, бу алмаз. Әйттем бит, дуслар, алар үзенчәлекле, алар башкалардан бик күп сыйфатлар белән аерылып торалар. Э, карагыз әле зәңгәр сары кызыл яшел нәкъ тә салат күперенең иң матур якты төсләре кызлар э, сез беренче чыгышка әзерләнәсез э, бу бию нәрсәне аңлатачак идегез әле үзегез аңлатып китегез әле кайсыгыз аңлатып китә ала әйтегез мин бу беренче җыр безнең салават күпере дип атала шуңа күрә без шушы киемнәрдән киендек һәм шулай ук безнең иң башында шигырьләр, җиде куплеттан шигырь. Шушы шигырь вакытында без һәрберебез аерым биибез, һәрбер тематиканы күрсәтәбез һәм шуннан бергә Зөлфирәләр чыга и без бергә биибез бөтенебез бергә.
Ә сез үзегез менә Салават күпере чыккач, күкләрдә барлыкка килгәч яңгырдан соң теләкләр телисезме, ышанасыз менә шуның тылсымлы бер табигатьнең күренеше булганына? Әлбәттә, әйе. Әлбәттә.
Әлбәттә, мин бик каты ышанам. Ә сез беләсезме, э, кызлар, аеруча төштә, төшеңдә Салават күпере күрсәң, нәрсә булачак икәнен беләсезме? Юк, мин белми идем әле. Менә мин сезгә сер итеп кенә әйтәм, Роза Хайруллина сер итеп кенә тапшыруы әйтәм сезгә. Әгәр дә төшеңдә Салават күпере күрсәң, синең ниндидер менә планлаштырган эшең бик уңышлы барып чыгачак. Киләчәктә алмаз, ничә э, бала гаиләдә, ничә бала күз алыйсың? Нинди ничә бала тудыру теләге бар сездә? Менә беләсезме?
Аллаһ Тәгалә күп менә бирә, иң беренче чиратта шундый җавап инде. Ә, Барыбер дә үзенең күз аллавы бардыр инде кешенең. Мин э, нишләптер һәрвакыт ике малай, берсе Рахман, берсе Рәхим дип уйлап йөридер идем. Мәктәп кыз туса Рахман дип кушып булмас инде. Ни, табарбыз исемнәрен Аллаһ Тәгалә бирсен генә һәм дә инде сау-сәламәт сабыйлар куандырсын безнең гаиләбезне. Чөнки мин беләм, безнең гаиләдә бәбиләр туса без генә түгел, күп санлы тамашачыларыбыз да куаначак. Әлбәттә, әлбәттә, чөнки менә бүген дә кабатлап әйтәбез, Уфа тамашачысы сезне сагынып көтте. Нәкъ сезнең тамашагызны теләк белән карарга килгән тамашачы гына көтеп утыра әле сезне. Залда әй һәм башларга кирәк. Әйдәгез китик, без сезгә уңышлар телибез, Алмаз. Әле алда әле сезне бик матур әңгәмәләр көтә, дусларым, безнең яраткан җырчыларыбыз Алмаз Мирзаянов һәм Зөфирә Шайдуллина белән. Шуның өчен Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыруы һәм мин Роза Хайруллина белән бергә калыгыз.

Барысы да шундый талантлы, акыллы, матур, чибәрләр. Араларында аерып әйтә торган берсе бар инде. Алар ачуламаслар инде калганнар. Әйтмәдегезме әле? Менә безнең Илүзәбезнең зур шатлыгы бар. Ул бөтен Татарстаныбызның шатлыгы, горурлыгы. Илүзә әле узган атнаны гына Татар кызы конкурсында зур җиңү яулап, Казан гүзәле 2021 исемен яулап алды. Искиткеч котлыйбыз без сине, Илүзә! могҗизалар, могҗизалар көне. Менә мин юк идем, хәзер барырга килдем. Әйе, сезнең, сезнең каршыгызда янәдән мин, сер дип кенә тапшыруны алып баручысы. Роза Хайруллина һәм инде Зөлфирә Шайдуллина. Шайдуллина Мирзаянова.
А Мирзаянова кушылды мени. Мирзаянова да кушылды. Әйе, э, мин паспортта Шайдуллина булып калмадым. Э, ә менә сәхнәдә инде мин Мине монда Башкортстанда Шайдуллинны беләләр, Татарстанда инде хәзер Мирзаяновага әйләнә башладылар әкренләп. Мин хәзер официально Зәфирә Шайдуллина Мирзаянова булып Яңгырыйм инде концертларда. Менә шул. Кызак булса булыр. Безнең концертыбыз да шундый озак. Если что. Бик матур, бик э, эчтәлекле башланып китте. Менә әле Алмаз шундый кызыклы сүзләр сөйләде. Әйме, аның әтисе әнисен машадан, мәшә кулларын биреп каршылай. Үзе Алмаз нинди? Шулай итәме сине? Э, Хәсәрлеклиме? Машиналардан кулларын биреп. Алмаз мине көн саен нәрсә белән дә булса шаккатырга тырыша ул. Менә теге приятный шаккатырулар була бит. Менә 8 мартка гына да без йоклаганда юк инде дөресен әйткәндә теге кеше төсле Мендәргә башыбызны куеп, менә шулай итеп 2-3 сәгать эләгә инде. Алмаз 8 март көне Чаллыдан соң гостиница снимать итеп, зур кәрзиннәр белән чәчәкләр заказ итеп, матурым ял ит дип, миңа шундый ял ясады. Әмма бу дөрестән дә теге хәлемә керә бит инде минем димәк дигән аңлата. Һәрвакытта менә шундый приятный-приятный сюрпризлар ясарга ярата инде. Аллага шөкер. Эй, ваще супер кеше. Субханалла күз тимәсенә куя, монда агач миндә шакып куйым әле, дуслар. Бисмиллаһи рахманир рахим. Э, ә менә сиңа багышлап шигырьләр язганы, сөйләгәне бармы? Э, Икегез генә калганда. Икебез генә калганда миңа алмас көн саен шигырьләр сөйли, безгә бит ятларга кирәк концерт программасына. Концерт программасы ансы аерма, менә үзеңә генә ниндидер кагалышлы шигырьләр. Бик эшләгән юк бугай инде. Ну, концерт вакытында туган телдә бик күп хисне җөмләгә төреп була, төреп була, әйтергә теләгәнне әйтеп бетереп була. Туган телдә тик бер хисне җөмләгә төреп булмый, аны ничек яратканны әйтеп бетереп булмый, дип миңа һәрвакытта концертлар миңа багышлап сөйли инде шул шигырьне. Миңа э, приятно. Ай, приятно. Миңа да менә шушлар ништу, шул хәтле күңелле, рәхәт. Бер мәлне минем кулым әкрен генә Зөлфирәнең кулына барып тоташмасынмы? Кулыннан тоту белән, ышанасызмы-юкмы, бөтен дөньяны аклыкка күмеп, ап-ак кар ява башлады. Без инде моны Аллаһ Тәгаләнең бер билгесе итеп кабул иттек тә, менә шул мизгелдә тотынышкан кулларыбызны әле һаман да ычкындырганыбыз юк, ычкындырырга язмасын да.
Хөрмәтле тамашачылар, Алмаз үзенең чыгышын сәхнәдә дәвам итә. Без инде монда тиз генә Зөлфирә белән тагы да очрашып сөйләшеп алырга булдык. Киенәбез, әзерләнәбез. Әйе. Дуслар, э, менә әле нәкъ Алмаз Инстаграмдагы сезгә хат язучылар турында сөйләеме? Зөлфирә, нинди хатлар күбрәк килә? Э, Дөресрәге, сезнең күңелегезне төшергән хатларга сез хат язучыларга сез бәхет тели аласызмы? Әйе, әлбәттә.
Инстаграм челтәре безнең э, Алмазның да э, аккаунты ачык бит булып санала, минеке дә ачык бит. Шуңа күрә без кем генә нәрсә генә язса да без аларга рәхмәт кенә язсыннар үз фикерләрен. Но кайбер вакытта инде э, үзенең агуын менә теге була бит шундый кешеләр, агуын чәчеп каласы килә торган. Алар миңа гына түгел, алар Алмазга гына түгел, алар бөтен кешегә шулай торып язалар. Үзләренең туганнарына да, дусларына да, безгә, артистларга бигрәк тә бит инде ачулары килә. Без аларны аңлыйбыз. Мин инде

Алмаз, Алмазга хисле кеше буларак, иҗади кеше буларак, бигрәк шигырь яратучы, син дә хисле әлбәттә иҗади кеше, әмма дә ләкин ул хисле күңеле төшкәндә ничек ярдәм итәсең алмазга андый бит кешеләр бит алар күңел төшенкелегенә дә бик бирелә төшенкелегенә бирергә ярамый алмазга мин э, һәрвакыт аны ничек тә э, поддерживать итәргә тырышам инде менә була бит ул дөнья тормыш булгач уфа концерт алынан ничек кенә үтеп чыгарбыз дип бик каты борчылды матурым әйтәм настроениеңне гына бетерә күрмә зинһар өчен дидем чөнки Алмазның настроениеләре беткән вакытта төшенкелеккә бирелү инде ул бөтенләй аерым. Алла сакласын андый депрессия була күрмәс. Алар алай булганы булмады әле бергә тормыш корганнан соң? Юк, юк, Аллага шөкер, була күрмәсен. Настроениеләре беткән вакыт була. Ул вакытта Алмазга тимәскә кирәк. Дәшмәскә кирәк, тимәскә кирәк. Мин каядыр читтә йөрим. Хәзер инде Э, шундый метод уйлый башладым мин алмазга күзенә карап торам ул көлгәнче күземне алмыйм аннан менә шулай торам димәк син озак кына карап торсаң алмазга ул елмая һәм барсы ул елмайса әгәр дә теге хәлләр бик начар булмаса инде шулай торып көлдереп э, дальше ничек тә хәлләр яхшырып китә инде ә болай бик каты нык берәр нәрсәгә ачуланып нервланып йөрсә аңа тимәскә аңа дәшмәскә кирәк менә шул гына алмазның Иң син әзерләгән, яратып ашаган ризыгы? Ә, Бөтен ризыкларымны ярата башы, иң яратканы голубцы. Мин киттем.
Тагы менә вакыт килеп җитте менә. Бер генә сорау булса, җавап бирә алам әле. Әйе, ә менә бергә кибетләргә киемнәр сайларга барганда ул сиңа инде киңәшләрен бирәме? Әлбәттә, мин аңа әйтәм, хәзер э, без бергәләшеп киенәбез, чөнки безгә ирле хатынлы дип әйтәм, бер төрлерәк итеп, матуррак, бер төрле стильдә киенергә кирәк. Мин дә алмаса күбесенчә э,

Безнең дә бик әңгәмәгә шундый шатбыз без. Рәхмәт. Сөйләшү үзе бер рәхәт, үзе бер бәхет. Кайбер кеше сөйләшә алмыйча тилмерә бит. Шуңа күрә ни? Шулай. Менә хисе кеше буларак нәкъ шушы сорауга җавап бирә әле. Нәрсә ул Алмаз Мирзаянов өчен бәхет? Бәхет бүгенгесе көндә янәшәмдә сөйгән ярым булу. Яраткан кешем белән яшәвем бәхет. Әтием, әнием исән сау булу.

Әлегесе көндә кайларда тормыш көтәсез? Әле яңа гына сәхнә артында Зөлфирәләрдә яшибез бит ди. Әйе, без э, карантин башлану белән авылга кайтып киттек бит. Шунда яшибез, Аллага шөкер. Бу Зөлфирә кайсы район?
Әйдә, тамашачыларга ачыклабрак китик әле. Кайсы район, кайсы авыл? Татарстан Республикасының Теләче районы. Теләче дигәннән алынмаган, теләче түгел, просто теләче. Теләк дигәннән алынган икән, оказывается. Мин узган теләче дип сөйләп йөргән идем, хәзер аларда яшәгәч, алай дип әйтергә ярамый. Теща белән, әби белән бергә матур итеп гомер кичерәбез без, Аллага шөкер, бүгенгесе көндә. Бик әйбәт, бик яхшы.
Безнең алмазый инде, дуслар, концерт барышында Я сәхнәдә шигырен сөйли җырлый, я тиз генә киенә дә менә шунда инде кайда. Кайда пар чыгарырга кирәк, кайда утны үзгәртергә кирәк. Барсын да үзе башкара. Ничек соң синең әле хисләрең, хәлләрең, концерт бер бара бит инде. Әйбәт, әйбәт.
Хәзер бик ответственный җыр, бик моңсу җыр. Минем иң яраткан җырым. Зөфирә башкаруында. Китмә дип атала. Миңа җырлыйдыр инде. Аларда торабыз бит.

Тәрәзәдә ятимлекнең шаулә күләгәсе. Сау балаш. Күңел кочып елый, нигез йортның юан бүрәнәсе. Тәрәз төпләрендә гөлләр иде. Озатып калган, каршы алган пар күз көтә иде. Алмаз Мирзаянов беренче миллионын эшләдеме әле?
Менә тотып кулында, менә миллион диеп тоткан миллионым юк минем. Юк. Әлегесе вакытта нинди машинада йөрисез? Kia Soul дигән гади генә машина. Кредитын яптык яңа гына, Аллага шөкер. Без сезне котлыйбыз. Ярый, ансын да исән-сау гына түләп бетерергә Ходай ярдәмен бирсен. Алмаз, менә тыңлыйм, шигырьләр берсеннән-берсе матур, эчтәлекле. Әниең дә яза башлаган икән, әле әйтеп үттең. Ә үзең, үзең шигырьләр кайчан яза башладың, язасыңмы, язарга уйларың бармы? Кечкенәдән шигырьләр язам, ләкин беркемгә дә укытмыйм да, беркемгә дә сөйләмим дә. Әле синең үзеңнең сәхнәләрдән үзең язган шигыреңне башкарганың юк? Юк, юк.
Сәбәбе?
Мин оялам.
Минем җырларым да бар. Алмаз, мин сиңа карап торып, ул шигырьләрең нинди тирән мәгънәле икәнлеге икән, Икәнлегенә инде ышанам, ә син нишләп? Белмим, бәлкем киләчәктә, э, бәлкем киләчәктә күрербез. Пока юк күрсәтмим. Шушы баһадирдай чибәр олы гәүдәле дип әйтә ул үзен. Егет бу тормышта иң курыкканы нәрсә икән? Төтен чыгарудан соңга калырга дип куркам, киттем, ярыймы? Шулай инде, дуслар. Иң-иң кызыклы сорауларны бирә башлаганда гына менә шул артистларыбыз Үзләренең вазыйфаларын башкарырга чыгып китәләр инде сәхнәгә. Шунлык белән күңелле дә инде ул сер итеп кенә тапшыру. Көтелмәгән монда үзгәрешләр, хәрәкәтләр, эшләр. Алмаз үзенең эшен дә дәвам итә. Төтен чыгара.
Булды. Булды. Өстемә кием бу җырдан соң, ә, бу биюдән соң чыгам. Сәхнәдә Хәйди бию төркеме. Ах! Егетләргә уңышлар!

Арасында без танылган популяр автор башкаручы, аларны гөл мин алмас Айдар Айдар алмас диерим. Бүген Айдар үзе генә килгән. Айдар Юнусов, хәерле кичләр сиңа Айдар. Хәерле кич, инде аерасың икән безне, Роза. Э, бик шундый рухи азык алдым үземә. Э, күптәннән көткән инде бу концертны. Күптәннән көткән инде бу концертны. Э, Аллага шөкер, менә насип булды. Алмаз һәм Зөлфирә Мирзановлар концертында булырга. Менә әлдә ничектер Аерылып булмый шундый хисләр, шундый эмоцияләр. Бу концертны мин һәммәгезгә дә карарга тәкъдим итәм. Молодцы, егетләр, молодцы, Алмаз һәм Зөлфирә Мирзяновлар. Сезгә киләчәктә уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете телим.

Көчле сүзләр, матур көй һәм матур, искиткеч моң агыла бөтен яшьләр сараена, дуслар.
Алмаз э, дустым, Зөлфирә дустым, э, мин инде аларның гаиләсенә э, телимен иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек, Менә шундый концертлар э, инде аларның киләчәктә дә э, артканнан артып торсын һәм дә инде тамашачы мәхәббәтеннән аерылырга язмасын. Тамашачы мәхәббәте э, артканнан артсын, күбәйгәннән күбәйсен. Без инде чын күңелдән аларны котлыйбыз. Уфада ялгышмасам, беренче шахсан концертлары. Соңгысы булмасын, Аллабирса, менә Алмаз әйтүенчә, икешәр, өчәр, бишәр атналар буе концерт куеп, Уфа тамашачысын шатландырырга язсын аларга.
Алмазның сиңа бүләк иткән иң кыйммәтле бүләге. Йөргән вакытта, яшәгән вакытта. Алмаз үзе. Ул иң кыйммәтле бүләге, мин уйлыйм, күңел халәте буенча инде. Менә минем әйтәм, әйткәнем киткәнчә, мин үземә хөрмәт, минем туганнарыма хөрмәт, ул минем өчен иң зур бүләк. Бу инде бернинди кылануларсыз әйтәм мин хәзер менә ничек бар. Ә болай теге материал дип әйткәндә, безнең квартирабыз бергә общий алынган квартира. Менә шул бүләктер инде бәлки. Иң кыйммәтле бүләк аннан соң Айдар абый Галимовның миңа сюрприз ясавы бит инде. Алмаз мине миңа дип Айдар абый Галимовны чакыртып туебызга сюрприз ясады. Мин мин шок хәлендә калдым. Ул минем өчен бик зур бүләк булды. Гомумән, мин бит инде әйтеп киттем, Алмаз мине һәрвакыт сөендереп

Хөрмәтле тамашачылар, костюмнарга шулай экскурсияләр ясаганда мин инде үземә дә берәр әйберне киеп, тагып карыйсы килә. Менә бу менә матур гына калфак, шундый карагыз әле искиткеч. Менә аны үземә Куйсам ничегрәк микән, миңа килешәме, дуслар? Миңа калса, бу бик килешә миңа. Концерт ошадымы сиңа? Миңа бик ошады.
Миңа да бик кат ошады. Инде күптәннән концертларга да йөргән идек инде. Ә мондый концертта булу мин бик бәхетле, рәхәтләнеп ял иттек чын күңелдән. Шуңа күрә инде алга алга алмазга әйтәсем килә. Уңышлар. Гөлфирәгә һәм ул бәхет телим алар. Очып китәсең бит инде. Бер алмаз безнең дус бит инде без аның белән. Аның беренче җырына клип төшергән таныш танышкан идек бит инде Чакмашка килде, Рапатка килде, Индираларга шунда ныклап танышкан идек. Шуннан бирле дусбыз, Аллага шөкер. Ә менә бүгенгесе көндә Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Шәйдуллина репертуарындагы иң синең яратып тыңлаган җырың бармы? Иң яраткан җырлары Миңа парлы очрашу дигән җыры нык итеп, нык итеп, әлбәттә, ныграк ошый менә. Яратам. Рөстәм, мин белүемчә, син инде чынлап та татар эстрадасын э, җентекләп күзәтәсеңдер, әйме? Менә Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Шайдуллина пары, дуэт пары, әйме? Безнең бит алар дуэтлар күп хәзер. Ә нәрсә белән аерылып торалар синең өчен? Нык гадиләр, шундый нык ачыклар, менә нык бирелеп концертны алып баралар. Мин аны беренче тапкыр, кстати, бер концертта булдым аларның. И менә беренчегә шуны сиздем. Хотя ул теге интернет челтәрләрендә дә сизелә, но когда син вживую смотришь, ул ныграк та сизелә.
Алмаз башкаруында Уфалла дигән җырны бик яратып тыңлыйм мин. Һәм инде мин Алмазның менә шигырь сөйләгәннәрен бик нык яратам.

Төркемебез белән каршыгызда баш иябез, сез әзерме? Бер, ике, өч, рәхмәт!
Бәхетле булыгыз дип кенә әйтәсе килә һәрбер минем яраткан тамашачыма. Искиткеч, соклангыч, аклык, сафлык энергетикасы бөркелеп тора торган парлы дуэт Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова һәм Алмаз Мирзаяновның концерты шушы матур, ихлас, позитив дулкыннарда тәмам, дуслар. Бары тик хисләр, бары тик шундый ниндидер дәртле матур уйлар, фикерләр белән генә тәмамланды бу концерт. Мин уйлыйм, Без сезгә бу тамашаның шундый үзенчәлекле ихласлыгын, матурлыгын, сафлыгын бирә алганбыздыр дигән ышанычта калабыз, дусларым. Һәм инде сезгә мин киләсе очрашуларыма тиклем, хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер дип кенә тапшыруын тамашачылары, берүк үзегезне саклагыз. Менә Алмаз белән Зөлфирә кебек мәхәббәттә һәр минуттан ямь табып, тәм табып, бергә булып, бердәм булып яшәгез. Ярыймы? Киләсе матур, рәхәт күңелле очрашуларга тиклем.